Сәлам дуслар! Чыгарылышыбызның бу саны бәйрәмнәргә туры килүе юкка гына түгелдер. Чөнки Алтын балык тапшыруы фәкать хатын-кызлар өчен эфирга чыга. Биредә без кул эшләре буенча дәресләр алабыз, аш-су буенча осталыкларыбызны арттырабыз һәм уңган-булган ханымнар һәм туташлар белән танышабыз. Хатын-кыз ул гаилә учагы, ә ир-егетләребез ныклы терәк, таяныч. Алдагы сюжетыбыз геройларын сез күп тапкырлар сәхнәләрдә күргәнегез бар.

Кулына баянын тотып, балалар курайларын алып, шулай бик күңелле итеп үтә. Балаларны шундый рухта үстерәсе килә, шундый рухта тәрбияләсе килә. Балалар да бик яратып уйныйлар. Бәйгеләрдә катнашып, беренче, икенче урыннар алалар. Алар өчен ул

Ул инде безнең республика, бездә танылган курайчы. Ул үзе чаңгы таякларыннан кисеп, курайлар ясыйдыр. Һәм аннан күчкән дип уйлыйм инде. Үзем дә хәр бер 17 еллап шул чаңгы таякларын хаман кисәбез инде. Кисеп, курайлар ясыйм, укучыларга таратам. Һәм үземнең дә хәр теге яңа коллективлар бар, курайда өйрәнәләр. Менә үземнең балаларга да шул һөнәрне җиткерәм инде. Бу баян миңа әле кичә генә алып кайттым мин моны, Гөлдания апа Хәйруллинадан. Бу Рөстәм абыйдан калган баян инде. Шул миңа тагын да яхшырак уйнарга дип өмет белән яшим инде. Бәлки сәхнәләрдә шуның белән күтәреп чыгып уйнармын дип, Рөстәм абыйның истәлегенә дип. Тормыш иптәшем Гөлия, Алинә кызым, сезне чын күңелдән шушы матур бәйрәм белән, 8 март бәйрәме белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер телим. Һәм менә шундый бүләкләр сезгә. Рәхмәт.
Рәхмәт бик зур. О, бигрәк матур булган бу рәсем, әйберләр. Менә бу алтын кулон бәхет агачы дип атала дип әйттеләр. Менә шул безнең гомеребез бәхеттә үтсен. Ярар, рәхмәт җимешем. Форсаттан файдаланып, э, бүгенге матур бәйрәм белән әниемне, э, хатынымның әнисен, барлык апаларымны һәм э, барлык хатын кызларны чын күңелдән шушы матур бәйрәм белән котлыйсы килә. Сезгә исәнлек саулык, озын гомер. Сез булганда без бәхетле, ә без сезгә терәк булырга тырышырбыз.

Аларны бәйрәм белән котлыйм. Яңа гына минем онышчыгым туды. 17 елдан соң беренчесенә уже 18 яшь, хәзер икенчесенә бер айда өч ай. Аларны бөтенесен дә бәйрәм белән котлыйм. Матур булыгыз. Менә шушы яз көннәре сыман. Минем ике улым, иптәшем миңа чәчәк бәйрәмнәре, гөлләр подарить итәләр. Ә нәрсә эшлисез сез бу көнне? Бу көнемә бәлеш салам, кунак итәм. Балаларымны, туганнарымны, барлык хатын-кызларны, барлык әниләрне, апаларны, кызларны, кыз хатыннарны барсын да якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән котлыйм. Һәр барчагызга исәнлек, саулык, сәламәтлек, уңышлар эшегездә. Укучыларга укуларында уңышлар, эшчеләргә эштә уңышлар, зур-зур Да, үрләргә, яуларга язсын барыбызга да. Исәнлек, самый главный исәнлек бездә, барчабызга. Рәхмәт. Бөтен яраткан хатын-кызларыбызга Ходай Тәгалә Алла саулык бирсен. Гел шулай матур булсыннар, елмаеп яшәсеннәр. Сугыш булмасын, тынычлык булсын. Э, подарочный карталар алдым. Э, үзебезнең коллегаларга, безнең оешмада бергә эшли торган э, әниемә һәм апама Аларны шушы бәхетле көннәрендә чын күңелдән бәйрәм белән котлыйсым килә. Зур уңышлар, бәхетлек теләп, сәламәтлек теләп каласым килә. Ә сезгә нинди кызлар, хатын-кызлар ошый? Миңа, мин инде үзем, балам да бар, хатыным да бар. Миңа инде хатын-кызлар бигрәк тә гел. ягымлы, ярдәмчел хатын-кызлар ошый.
Ә күбрәк нәрсә бүләк итәргә яратасыз аларга?
Менә бусы бик авыр сорау. Дөресен әйткәндә, аларга нәрсә бүләк итәргә гел белеп булмый. Яратам чәчәк бүләк итәргә кызларга. Но чәчәк һәр ел саен би- бүләк итеп булмый. Менә шуңа оптимальный вариант уйлап таптым да, һәрберсенә подарочный картта алырга булдым инде. Шул.
Ә сезнең өчен хатын-кыз кумир кем ул? Минем өчен хатын-кыз ул беренчедән ул ана кеше, шуның өчен әни. Икенчедән апа. Чөнки ул мин тәрбияләп тоже булышып үстерде әнигә. И өченчесе инде аның хатын-кызлар, эштәгеләр, якыннар. Чын күңелдән сезне бәйрәм белән котлыйм. Сезгә бәхет, шатлык, уңышлар, күп итеп чәчәкләр бүләк итсеннәр сезгә.

Кызлар, хәзер урамда яз килеп җитте. Без үзебезнең кышкы киемнәрне салабыз, башлыкларны. Шуңа мин сезгә тәкъдим итәм бизәнергә. Менә мондый матур чәчәкләр белән ясаган бизәнгечләр ясыйбыз. Ә бүген мин сезгә тәкъдим итәм менә шундый алка ясарга. Менә. Аның арты да бик матур эшләнгән. Һәм менә болай дип ул булачак. Аның өчен безгә кирәк сойларга Пластиканың төсен, кызыл яки кораллы төс. Кызыл. Кызыл әйтсәң. Корал. Сән корал. Хәзер кисәбез. Бу пластикны сатып алып була төрле магазиннарда. Хәзер без аны йомшартабыз. Батареядә бу пластикны чылтырга ярамый, чөнки аның пластификаторы испаряться итеп, ул үзенең булган сыйфатларын югалтачак. Менә шундый колбаска ясыйбыз һәм кисәбез. Кисәбез безнең калынлыгы. Ике миллиметр булырга тиеш. Кисәбез егерме түгәрәк. Анысы да сезнең розагызның нинди зурлыгыннан тора. Һәм бер кисәкне зуррак итеп кисәбез. Ул безнең бутон булачак. Җәябез һәм өстәге өске ягын шулай итеп кысабыз бик нык итеп һәм нечкәртеп бетерәбез. Менә шулай итеп әкрен генә борып ясыйбыз бутон, чәчәкнең үзәген. Ул безнең өчен шундый конус формасында булырга тиеш. Хәзер икенче, өченче яфракларны ясыйбыз. Алар буларга тиеш бер төрле. Алка өчен без ясыйбыз 15 яфраклы роза чәчәген. Менә ясадыгызмы? Хәзер алабыз инде беренче яфракны. Һәм менә болай итеп матур итеп төрәбез. Менә шулай итеп. Өченче яфракны куябыз менә болай итеп. Менә шулай итеп без чәчәкне бутонын, үзәген ясадык. Хәзер китә безнең очылып киткән беренче рәт яфраклары. Алар була безнең дүрт яфрак булачак, дүрт яфрактан торачак. Шуның өчен без әзерлибез дүрт тошаш размеры белән һәм нечкәлеге белән дүрт яфрак кирәк ясарга безгә. Һәм без аларны спираль буенча җыябыз. Димәк, менә бу якны каплыйбыз, Ике яфрак тоташкан һәм әкрен генә берсе-берсенә куеп яфракларны җыя башлыйбыз. Әгәр дә розабыз безнең киң икән, безгә дүрт яфрак җитмәскә мөмкин. Шуңарабыз тагын бер яфракны ясыйчакбыз. Менә шундый роза. Һәм калган яфракларны матур итеп яки ачасыз, яки бөгәсез. Теләсәгез кире ябасыз розаның ботонын. Менә шулай итеп безнең роза әзер. Икенче роза нәкъ шулай ук ясала. Хәзер матур итеп әкрен генә Розаны нәбай итеп кисеп алырга. Яшел төстәге пластиктан без ясыйбыз яфрак. Пластикны йомшартырга кирәк. Тагын бер мискә киңәш, әгәр дә төрле пластика төсен, төсе белән кулланасыз икән, башта аласыз якты пластиканы, анарсы гына эшлисез уже кара төсе, кара төсе белән. Чөнки пластика кулга ябешә. Кулга ябешә дә ул кулда кала. Ничек юсагыз да барыбер әзерәк кенә калачак. Әгәр дә сез башта кара төстәге пластика белән эшләп, Якты пластикага тотынасы икән эшләргә, узанып чыгарды бу дөрес. Яфраклар матур булсын өчен без менә мондый мол белән эшләячәкбез. Бу яфракның бөтен сырларын кабатлыйм. Безнең биш яфрак. Биш түгәрәк кисәбез. Аннары ясыйбыз менә шундый тамчы формасын. Хә тамчыны без сытабыз. Сытабыз да һәм молтка куеп, әзрәк кенә басабыз. Һәм менә вот аның эзе төшәчәк. Хәзер без менә бу пин дигән тимерне беркетеп куябыз безнең розага. Ясыйбыз крючок. Ясыйбыз да. Ул безгә кирәк, безнең менә бу тимеребез чыгып китмәсен дә. Барабыз һәм куябыз. Әйеме? Һәм әкрен генә матур итеп ашыкмыйча гына яфракларны өзеп чыгабыз. Безнең яфраклар капларга тиеш, менә бу тимерне күренмәскә тиеш ул. Менә болай итеп безнең чыкты, әйеме, артыбыз. Калканың арты менә шулай итеп безнең хәзер. Менә мондый зурлыкта розаны без духовкада кыздырабыз 30 минут. Температураны куябыз 130 градус. Әгәр саны куясы икән әзерәк градуска, ул пешмичәк. Һәм бик нәз биреп булачак, ватылачак. Әгәр дә зурак температурага куясы икән, үзенең көячәк. Менә хәзер бик кызлар безнең розаларыбыз кызды. Хәзер без инде акабызны җыябыз. Аның өчен без менә бу петельканы ачабыз. Менә бу дип әкрен генә. Һәм менә бу түгәрәккә кертәбез. Кире ябабыз. Менә бу безнең детальның исеме швенза. Хәзер безнең алкабыз әзер, мин аны киям. Матурмы? Матур.
Хөрмәтле туташлар һәм ханымнар, сезне иң матур язгы бәйрәм белән котлыйбыз, нче март бәйрәме белән! Сезгә исәнлек саулык, көрәштә сәламәтлек, гаилә бәхете. Мәхәббәт һәм һәрвакыт шундый матур булып калыгыз.